א גוט מארגן, העפי ווענסדעי, היינט גייט מען רעדן וועגן סטרעס. ס'קומט שבת אויפן וועלט, שבת קען מען דיסטרעסן, באט מיטוואך, קומט פון די קאר, די ארבעט, ס'דא סטרעס. לעצטע שמועס, לעצטע ווידיאו, האב איך גערעדט אביסל וועגן די אידישע שטייגער. קאמפעירד צי די אוטסייד וועלט. צוויי זאכן, וואן, פארוואס זאג איך אז גיין צו די אוטסייד וועלט איז נישט העלטי, ס'נישט גוט, טו, פארוואס רעד איך מיך איין אז ביי אונז איז דא אלע אינפארמעישן. סאו, פארשטיי צוויי הנחות, הנחה נאמבער וואן, לייף איז הארד. און איטס פול אוו סטרעס און סטרעסערס. הנחה נומבער טו, אונז דארף מיר זעהן צו מאכן לייף, דאס לעבן, אין יעצטיגע מינוט עס גוד און עס בעסט עס פאסיבל. פשט איז, איך האב היינט א ליסט פון צען זאכן וואס איך מוז טון. אין מיין ארבעט, איך דארף אויכעט זיין אינדערהיים זעקס אזייגער צו עסן נאכטמאל מיט מיין פעמילי, די צוויי זאכן דארפן געשען, זיי קענען געשען. פארוואס? הנחה נאמבער טרי, יעדער איינער גייט שטארבן, ווען מען שטארבט, וואס טראכט מען? וואס געדענקט מען? מען געדענקט די קלייענט וואס מען האט פארלוירן, די געלט וואס מען האט פארלוירן, די מענטש וואס האט דיך בא'גנב'עט, די דזשאב וואס דו האסט נישט געהאט, די די הויז וואס איך האב מיך געדמיונ'ט און גע'חלומ'ט אז איך וויל האבן, די ביעמדאביו וואס איך האב קיינמאל נישט געקענט עפארדן, צו מען טראכט פון, איך האב נישט געהאט צייט מיט מיין פעמילי, איי וועיסטעד טיים סטרעסינג אויף זאכן וואס האט נישט קיין שום פלאץ, איך בין מיך געגאנגען זוכן גליקן אין פלעצער וואס איז. דזשאסט דאז נאט עקזיסט. סאו ווען מ'רעדט פון זוכן אינפארמעישן אין די אוטסייד וועלט, איך בין נישט קיין מענטש וואס גייט יעצט האבן א דעה אויף יעדע פיס אוו אינפארמעישן און אויף יעדע מאד אוו הילינג און יעדע מאד פון זוכן אינער קאלמנעס. באט פאר א איד וואס איז אויפגעוואקסן. צי אין א היימישע קהילה צי אין א חסידישע קהילה צי אין א א קאמיוניטי וואס איז אבוויעסלי אז דו רעדסט אידיש איז עס און דו פארשטייסט וואס איך זאג איז מסתם חסידיש געשטימט. ווען מען האט סטרעסערס און מען האט ענקזייעטיס און מען האט פעין און מען קען נישט אנגיין אין די דבר יום ביום', און מען גייט עס זוכן אין די אוטסייד ווארלד וואס פאר די רייט ריזענס אקעי איך קום נישט דא זאגן אז יעדע איינער ניין פאר די רייט ריזענס מען וויל לעבן רואיג מען וויל האבן אינער פיס מען וויל קענען אהיים קומען בייטאג נאך א טאג שווערע ארבעט און זיצן מיט די פעמילי און זיין רואיג און ענדשויען די מאמענט. און ענדזשויען די צייט, און ענדזשויען די קינדער, ענדזשויען די ווייב, ענדזשויען די מאן, וואטעווער איט איז. באט מען גייט צו די אוטסייד ווארלד זוכן די אינפארמעישן, די אוטסייד ווארלד איז קאמפליטלי נאט נישט אליינד, ס'איז בכלל נישט אויף די סעים פעידזש מיט אונזער לייף, מיט אונזער לייף סטייל. סאו ווען מען הייבט אן נעמען אינפארמעישן פון דארטן, שטעלט מען זיך צו נייע סטרעסערס. געדענק, מיין הנחה, אונז גיימער דא זיין פאר נײַנציק יאר. סאם אוו אס אר האלף וועי טרו, סאם אוו אס אר מאר, סאם אוו אס ווייניגער. באט אונז ווילמער מעקסימייזן די צייט. זוכן אינפארמעישן אין פלעצער אין פין מענטשן. עס קענען זיין דזשיניעסעס און זיי קענען אלע מינע זאכן וואס זענען בענעפישל. באט היות זיי פארשטייען נישט אונזער לעבנסשטייגער, זיי פארשטייען נישט די סטרעס פון שכר לימוד, די סטרעס פון חתונה מאכן, די סטרעס פון ישיבות, שדוכים, וואס זענען יוניקלי אידישע סטרעסעס. קענען זייער מאדאליטיס העלפן? שור! באט וויפיל עדישענעל סטרעס דארף איך לייגן אויף זיך? אין ארדער צו אינקארפערעיטן זייער מהלכים, און וויפיל האב איך פארלוירן אינדערמיט? יא, ס'איז צווישן דא און דא, וויפיל האב איך פארלוירן אין די ספעיס, אין ארדער צו קונה זיין די נייע מהלך? נאו. אן די פליפ סייד האבן אונז, אזוי ווי כ'האב געזאגט, דריי אהאלב טויזנט יאר דעטע. און די דעטע איז זייער קלאר. ווען מ'קוקט אריין אין ספרים הקדושים, ווען מ'קוקט אריין אין מס' ספרים, חזל, יא, האט מען שוין פריער גערעדט, יעדער איינער רעדט פון ריאליטי. זאכן זענען שווער, איינער פעקעדזשט עס אין די מאוד פון עבודת השם, א צווייטער פעקעדזשט עס דזשאסט אין פלעין אולד לייף, און א דריטער פעקעדזשט עס אויף זיין מהלך. באט יעדער איינער עקנאלעדזשד ריעליטי אז לעבן איז שווער. באט דיפענדינג אויף דיין מהלך, די וועג וויאזוי דו ביסט אויפגעצויגן געווארן, איז דא גענוג, פון ווי צו נעמען א וועג צו סאוט'ן גרינגער צו מאכן די עקסעפטענס פון די שוועריקייט כדי עס קענען איבערקומען. און דאס איז אונזער גאול. ווען מען קען איבערקומען א שוועריקייט, מען קען לעבן אין די מאמענט מיט די שוועריקייט, ווערט די שוועריקייט אליינס גרינגער. אויב מ'איז אין א סטרעספול מאמענט. כ'ווייס וואס, מ'דארף קאלעקטן רענט, מ'דארף פיקסן א ליעק, און מ'דארף אריינמאפן נייע טענענטס, און מ'דארף וואטעווער, יא? איך האב א ליסט היינט פון צען זאכן, ס'איז סטרעספול, וויאזוי קען איך עס דורכמאכן אין א וועג וואס איז פראדאקטיוו? און אנקומען צו די ענד אוו די דעי און פילן סעטיספייד אז אפילו די זאכן וואס זענען נישט געטון געווארן איי קען ליוו וויט איט. וויאזוי קען איך זיין אין די מאמענט אוו די סטרעס, אוו די סטרעס אדער דיסטרעס איי געס, אידער אר, און נישט ווערן אווערוועלמד דערפון? אויף א וועג אז איך סטאפ אפערעיטן. סאו, נאכאמאל, ביי אונז אידן איז דא מאדאליטיס. אמונה. אמונה פשוטה. איך גלייב אינעם אייבערשטן, דער אייבערשטער שטעלט מיך צו. כ'האב מיין ליסט וואס קען איך טון, וואס קען איך נישט טון, וואס דארף איך העלפ. כ'האב דיך יעצט געזאגט. דריי שעלפס אין בארנס און נאבל פון אינפארמעישן מיט איין אמונה פוינט. טינק אבאוט איט. כ'האב אמונה די אייבערשטער פירט די וועלט, די אייבערשטער שטעלט מיך צו די טולס וואס איך דארף אין ארדער צו אטשיוון מיין טעסקס. יעצט לאמיך מאכן א ליסט. דו דארפסט ליינען א בוק ווארט א וואך. צו האבן די זעלבע אינפארמעישן ווי ווייס איך איי דיד איט איי וועיסטעד די טיים איי וועיסטעד די טיים סאו איך קען דיך זאגן נישט אז איך בין א דזשיניעס דעט איטס א וועיסט אוו טיים מען נעמט דאס איז לאמיר זאגן אמונה נאכדעם איז דא ס'איז דא מאדאליטי ביי די ביי די וועלט איז דא א מאדאליטי פון מעדיטעישן יא דוד המלך זאגט אין תהלים לכו דמי' השכל רעדט צום אייבערשטן אייבערשטער פאר דיך זיין שטים איז א לויב. וואס איז מעדיטעישן? בריעט אין בריעט אוט. דעטס די שארט אוו איט. ביי א איד טראכט מען פון גרויסקייט פונעם אייבערשטן. יא. ווי גרויס די אייבערשטער איז. די אייבערשטער איז אלל פאוערפול, אלמייטי. ס'גארנישט נישט דא, ער שטייט נישט אין זיין וועג. מ'מאכט זיך צו די אויגן און מ'טראכט פון גדלות השם. מ'טראכט פון אמונה. ווי גרויס די אייבערשטער איז. ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט. קען איי מעיק איט טרו די דעי? יעס. איטס סטרעספול, איט סאקס, באט איי קען דא איט. יעצט גיי צו די בודהיסט, די בודהיסט זאגט דו דארפסט זיצן אזוי, דו דארפסט מאכן מיט די הענט אזוי, דו דארפסט דו דארפסט דיך אפענען כדי צו קענען ריסיוון, און נאכדעם גייסטו יעצט ספענדן נאך נאך א שעה אריין טרעינען דעם, א איד מאכט זיך צו די אויגן שמע ישראל הריני מקבל אלי און פערטיג. סאו לעטס העוו א גוד דעי, לאמיר האבן א גוטן טאג, לאמיר האבן א גוטע עקזיסטענץ, און לאמיר אינקארפארעיטן די טולס וואס אונז האבמער צו די האנט, און נישט מאכן די זאך מער קאמפליקעיטעד, לעטס העוו א קאם לייף.